एतेक जाड़ में मौगी धा दे छी तीन दिन के गड़ तरहाई रंग बिरंग के हागे में होई छै जे मन होई छै से खा ले छी छाड़ा के पेट खराब भ गेल है आ एतेक जाड़ में केना के के गड़ तर धोई आई बाऊ बाऊ कतैया गे नाक फाड़ देलक ओ बाप हमरा जका जोरू के गुलाम सार पूरा ई जिला जवार में न होती कोई आ तू कथी को को करै छे आय हंसै छे सार नहीं तर पकड़बू तो सीधे फाड़ देबू हम

गे दम फुली छड़ा के गु हो बा हो बा अदा दा दा दा दा हो दा दा गे दैया गे गे हाथ सिहर गेल हो बाबू रे कुत्ता रे तोरा एते एते रहलो छेड़े के एक तो तीन चार किलो के छे ना आ ई आधा आधा किलो के अभी छेड़े छे आय कौन तीन चार किलो के बताइए दे दे हगतै

ये अहाँ सनके घरवला तऽ हमर रहती ने तऽ हम तऽ ओकरा एहि मुड़िए पर बैठा के रखती जिसकाबै छी भौजी नहि ये जिसकाबै नहि छी सहीमे कहै छी अहाँ सनके घरवला रहती ने तऽ पूजा करती हम ओकर सब दिन देखियौ ने ई छौड़ा ई भेस्ट उट सब में छेड़ लेने तऽ उहे दुआरे तऽ कहै छी ने हमहूँ के दैया के ये भौजी ये भौजी बड़ ठंडा पानी है बड़ मजा आबैया ने पानि छुए ला मजा नहीं है भैया तब कथी है ये कहू नहीं ये सुनू ना चलू ना हमरे कता रहब आहा कता हाँ हमरे कता रहब बा ओ ये कता छी तो हमरा ई हाल होया आ यहाँ कता जाब तो हमरा बुझाइया हो के घर तर साफ करे पड़त निर्लज लाज नहि होइए हमरा कथी गर तर पतितो से होई कतन छिया बुझली ना सुन ना हाँ भौजी हमरा घरे आइब ना देखी कहियो ना। घुमय ले ये हमरा बाबू के लंगाटा में हगा देने ही छोरा एह, भगवान छोरा जे है की कहू अगर मतारी जे है हमरा कोनो करम न सब दासा है दासा कर देलक सुन ना कहै छी कहू ना भौजी अहाँ सन के घर वाला रहती ना हमर हाँ। ए हम तो ते ओकरा अथी करती ना तो ये ना प्यार करू ना दुलार भौजी। करती। तीन चारि महीना लागी हमरा घर वाला बनाना लू ई चलू मौगी के ना। पठा दै छियै चलू ना चलू ना बना लाब सब दिने के लेल सब दिन के लागी केना होतै केन बात करै छी सब दिन के लेल चलू ना रहि जाब अहूँ रहब अहाँके भैयो रहतै दुनू के साथे रहब आ, हम कोन कतारा में भैया कोन कतारा हन अहाँ दुनू के दुनू साइड में रहब हमही बीच में रहि जाब

हाँ रगड़ रगड़ के धो अकेले का यही धोइए तो भौजी हम कथी ला धो दी से सिखा न दू हम कोई चीज जाइला हमरा संगे जाइ छी जे हम धो देब ये ये गो में तो ई हाल है आ यहाँ जोरे जाए तो हमरा बुझाइए अहाँ हमरा जब जेबै न त अहाँके गाँठ तर नहि खींचऽ तो यहाँ के तो ये रुको ये भौजी ये यहाँ में लाई गेली है सुनिए न कनी के तो यहाँ के ये नाक फाड़ देला उम्, बड़ी नीक टेस्ट आयत चलू धो जल्दी जल्दी छोरा तो पाँच सात दिन बुझाइए झाड़ा फिरने है पाँच सात तै दिन लगा कहै छै हमरा घरे जेबै तऽ अहाँके गड़ तर नहि धुअ पड़त के- ये भौजी ओते न जिसकाउ हे नहि जिसकाउ छियै अहाँके लगैए हम जिसकाबैत हम अहाँके की ए, कहो सुनू भौजी ने ए सुनै नहि छियै कहू ने। चलू ने हमरे घरे रहब ये भौजी ये सब के दिन दुनिया में जी ओते नहीं अगराउ हे आओर रहलिए आँय? लू अहाँके मर्जी जेबै हमरा संगे हमरा संगे जेबै तऽ गाड़ी तर नहि धुअ धुअ पड़त हमर धिया पुता एते एते भए गेल छै तक धिया पुता के गड़ी तर न धोई पड़ा त कहीं वही अपन गड़ी तर धुआब तब निर्लज आ लाज ना हो जाए हम कथी ला अपन नहीं भौजी देखिए हंस छै ओने नीक लागे जे कुछ कहियो तू अन्य मजाक कैलिया त एहन मजाक करबे हां त नहीं नहीं हम बुझी ना अही सब छी भौजी त हम मजाको कर ले छी दोसर कोई मजाक कर देते हमर घर वाली से त बोलबे न कर छी खाली देख छी घर त धुआब जाए घर वाली घमंडी होबे चले हमरा हाँ घर के काम करेला बर्तन साफ करबै ला और रहल ये ए ई छोरा के- अयो में लगले धुन फेर से नहीं भौजी धो देलिए बात बुझू ना भर ठंडा पानी है ये त ठंडा पानी छै त ना ना हिलाबै छी पानी में देख आगे ना जार लगिए भौजी हमरा कथि ल जार लगत छै आगे दे में हीटर फिट है हां त हीटर फिट छै कि कुल अथी हवा वाला हीटर फिट छै हमरा देह में तो सुनू ना भौजी हम्म। आ कहीं का हमरो हाँ बता ना तू दऽ दै छी लाउ लाउ दऽ दै छी आया आया बजे हवा दै छी रवा कच्चा गुदगुदी लगी तै लऽ कहै छी कि ना हवा दै छी भौजी हां ये कहू कहू हमरा जे बियाह न रहती भेल हां आ चाहे बियाह भ गेल है ई छौरा जे न रहती जन्मल ना